Ogungo, Mm. ayie ni piny tek.
Tek tuwe tak. O- Otek ma sikari. Mm. Sikari beche idho dakika ka dakika. Cho sani awinjo ni cho idwa mede. Eh, Mm. eh. Koro, Mm. eh, jomoko, Mhm. eh, jokuoge moko Mm. odhi e kanisa. Mm. to gikawo mana jarit eh, eh, eh, ng'ama ochung' ne rito kanyo Mm. Watchman.
ah, ah, security officer yes awinji eh, ka gisekawo security officer to gitweyo Mm. to gidonjo e kanisa gikawo gimoro amora eh?
yote gikawo gimoro amora Mm. to giwuok awuoka gi probox Mm. ka gisewuok gi probox gidhi koro obila koro eh, eh, jatich ruoth odhi ogo ka- eh, report kobila Mm. koro obila omenyo obila kosemenyo moyudo gini magie gin Mm. jatich ruoth owacho ni no were weweya kodgi Mm. gichwore gi pala kendgi gichwore gi pandgi kendgi Mm. polis be wacho ni kodang wamany jo- jo- jok mabende jo machal kama idi mwakel kasi chak inyisowa ni eh, gichwore gi pandgi kendgi Mm. no nyaka kes dhi mbele eh? Kosa ere kanyo?
Eh? Ka jatich ruoth ema osewacho Eh? ni weya weya uru. Eh? Ere shida? Ah, ah. Jo- jogi ok- okaw gik mang'eny okaw gik mang'eny e kanisa kaendi gikaw gik mang'eny Hey, Eh?
to jatich ruoth ing'e ni kosewacho ing'e ni gine jatich ruoth ong'e gima wacho. Eh. kosewacho ni chuori gi pandi kendi ting'e ni chuori gi pala ok ing'eyo gima kiny ne timre ni kata godhiambo ok chopi Ehe. Hey, jatich ruoth kosewacho ni ichuori gi pandi kendi to mano Eh. onego bed ni ise ng'ama in ng'ama osewarore Eh. isewarori awara sechego ma nyasaye oseng'wononi richoni Mi dhi adhi e kanisa.
Ei, No, polisi eh, ka dage polisi bi ka indini nona bira deka deko chika ria uchiel nona uchiel achiel. Jagini nyaka walu alwa motegno kabisa. Nyaka walu gini motegno. Nyaka gini nyaka walu. omera ka jatich ruoth Eh. ng'ama iluongo ni jatich ruoth Eh. Ei, mosewacho ni Koro- we eh, koro gik moko dhi adhiya gik moko dhi adhiya Ni jo- jo- jokanisa biro solo sadaka ibiro ng'iewo moko ni joka- ni jo- ni- ni- nikech joka dwa warore Ei, joka nyaka warre awara Mm. to gik moko to dhi ei, ngona abiri adek adek ochiko ariyo auchiel nono auchiel achiel nyisa ne pachi kaendi eh? Mm. gik moko dhi adhiya moko ana dhi. victoria Hello, Kakamaro.
yes Cardinal Marco Pio Milimani Estate. eh.

Ka ng'ato kawo sadi, Eh. to miye koda ka kodi. Bas. Eh. An joga kong'e aweya dhi udi Yesu. Ah, Bas. no. Jo- jogo- Muma muma bingino wacho niya, Eh. ka ng'ato thalo koni, Eh. timiye koni. An kaseyudo ka gikwalo gika, Eh. to nyaka gine mar sadaka cha, amiyogi amiya gidhigo. gidhigo Eh. koro piano bende gidhiga dhiya Gidhiga dhiya.

Baba Marwa.
Yes. Ma baba tuwe mama soda. Uh-huh. Dhano koso kidi jogo nyaka maki ne tu. Correct.
Nyaki makgi. Mini soja chuchu Ah, ah.
chuchu mini soja bor. Ah, Donge.
ah, ah.
Kiny giduogo kawo kawo piano. Kiny giduogo kawo piano. No, bwana, nyaka wati ka indi kaka i- i- i- koro koro ka kiny gichak gidhi kawo kumoro. Koro kanyo koro kiny wegi ni koro dhi. Ok gidhi e kanisa.
Eh. Timako gi amaka. To kanisa. Eh. ma jatich ruoth ema oseyudogi mowacho ni jogi weuru eh. bwana udwa pingo nyasaye un ng'agi koro koro kahu koso jatich ruoth dwani mondo giginene giwarre eh iyawo piny ruodh polo piny ruodh polo ing'e ni jokuoge ema nodonje Ah, no, no, no. victoria yes Orie nade? warie maber Ma odwaro wuonda wuod Kamberi. Ehe. Omera jogo nyaka maki. Nyaka imakgi, nyaka imakgi. Kiwegi ni mine gikwalo wawegi. Eh. Oyudo kwalo e kanisa machielo. Eh. Koro jogo komaki. Eh. Gimiyo koro kuo bedo maonge. Correct.
Correct. Ng'ama obiro ka koro ng'ato ka koro dhiang' gibed ni gikwalo batteries nigo gopian. Mm. To iwegi niya ma wawegi wawawegi. Gi- gi- Gikwalo ang'o?

Giduogo gikawo. To gikawo gige ruoth. Ah, ah, no, no.
eh, nikech gide eh, jad- jatich ruoth kano kano openj ni to eh, jogi ang'o mokidwa tero gi mbele ni ah, ah, ade mondo giwarre in fact in fact noseyienegi mondo gibi eh, e gidir kanisa. gidir kodgi Eh, lamnegi, golnegi jachien kuo. Ha? Golnegi jachien kuo. gi Ah, lemo ah, no, ka polis. ng'eni jachien igolo gi lamo jachien ok gol gi Ka- polis Ka polis, aka osime achiel, aka osime achiel kende. Victoria. Hello, Victoria. Hello, Victoria. Yes. Mokwongo ng'ama onego mak kabija to jadolono. Eh. Jadolono dhi miyo ji duto dhi kwelo nikech inyalo weyo kuoge nade. En mikwongo a- arwako e mier kuwe twe. Dong dong dong odwa mondo ji- joko bi Ji owarre. owarre. Eh, miya go wimo na tiyo mpono jimo dongo warre.
Mako nyaka jatich ruoth. Eh? Jogi ok oluoro Nyasaye yawa. Jatich ruoth.
but eh, en eh, gima bende eh, nomako ute fwambo mang'eny kabisa eh, i penjruok ni to yani gidhi adhia kacha gikawo eh, eh, security officer gitweyo koro ka gidonjo donja kacha koro ka gikwalo gik moko eh? Mano ok gikawo, Eh. ok gikwalo, Eh. gikawo. Ah, no.
dakika kaendi dakika boro mabiro dong' kaendi ka sajono kanyindo saa ochiko e nyakalondo mar victoria luonga kaka baro thon suba kaachiel koda ka Ogungo Josiwon Nyapala boy ha ha ha.
ok waringo dhi duka kaendi